kwaita kuwa mm, kusi ah, munoziya nyaya dzakadai hadzidi kumira because anozonyora post ah, akuda kuvhara nyaya regai titongoibata iyi mbishi ekumwarenburu ayara vashandaya ah, kwaitaku tsanga pekugara ungouya ugare pasaiti ungonzwa iri pano aikaka imi imi feli isi takachikaka isu tanzwo tirawo nekwaari kubuda tikati munhu abuda naye haana zita here naini zimbabwe idiki iyi munhu abuda naye haana zita here revoshaya ambomaregudo hmm. imboluka zvangu kwaitakuwa dai dai kamukomeseseni munoziva isu sedog family takakomborerwa tinorarama upenyu husiri hwefeja feja zviripo ndozvaunoona ambi angu weiwe hatizi vanhu vanohwanda hwanda hatina spane kana chihure ndakasiya kaini munondipupurira ini nayo baba wakundirora muchamboona ndichambodanana kana nezvimhinga mpinye tiri kuziva kwatiri kuenda kwouya akasimudza mhitsa ari kuhurira iko murume ende iye mukomana webhora iyeye ah, akasimba ndaona mupimbira yake mupimbira yake but mwana mudiki asikana mwana mudiki hazvingaite kuti tiombere maoko ko iye abas abas usei ndisingamuziyeini tinoziva vana peter ndlovu vana benjani mwari waro ndo zvidhara zvingadai zvichikorotswa chokorotwa nafelistas anobva anotora mwana uyo asina kana asina kana kumboti naini abhasi uyu anoita nezvei uyu abhasi uyu ndiye ari kutonzi ari kusvira kamaititi zvoku kuita chivindi kudaro mwana webhora kudaro chivo ndataurwa neye mukomana ukandisikana kana kuti yauya mainbox ighost account but handizodi kufumura chichi maghost account angu anondipa nyaya but yakambonzi yakapostwa futi kunhikuko kumafira kuiva iyo nyaya iyoyi yaiye abhasi ukaona vanhu vakungotaura zvimwe chete kahobho kahobho vana havasi kupenga ka kwatakuwa kumamuka cherere marara sei mangomukirana naro ka isu tinotomutaura ko tinogoreregererei iye ari ambasadho wevakadzi anditiri vakadzi unozangana wadzoka kumba so unopombonoka chero wakaita malive 25000 uri pano uchitaura nyaya yafelistas eh, ndiyo eh, ndiyo zvisikana zviri kutotamba zvezvo zvekuti munhu tikutoti chii ndiye waabatwa naye Mm. Vanhu vangu vachibvunza mucomment section vakati kuti nashemaposi makati relationship here zvazviri zvemalove nemalikes sisi vari single vaya mm. sisi vatori single zviri single zviya zve inini ndaimbofunga kuti felisa zaazi hureka ndichingoona vanhu vachiti anonyipirwa anonyipirwa injapi hamuone shamwari dzake anonzi ane kendi kendi chamwari chiyacho chinonzi chikendi anotamba nemahure muno shamwari dzako show us your friends then we tell you who you are anga ari munhu chaye chaye aitamba nevanhu kwayo kwawo atamba nevahure uyu mazihure pamusha paibai pakaungana sodhoma negomora kuti kune iri rizimu chakadaro zimuchangani iri ziwasu iri zingochani riripo pamba paya mahure sendiraini yese yo zvinhu zvine matako zviya zvimagazi zvimahure zva zviripo paya akati azihure unhu anenge achitoku kungokuvharai chichi hure uya uya hure chaiye hure iyaya makamboona kana achiita mushandira pamwe kana nevakadzi kuimba kwaanoita kuya anongoda varumeyo zvimhitsa zvinana baba harare izvi zvinana baba nakayo kamathias ndokamu kari kusviriswa kayo kamathias mere iko kaya iyo chiuchirindi kakaramba mukadzi ko kamathias mere kamunoona iko kai kaya kakadi asi kakupedzisira kamathias aka kakaramba mukadzi kuda unosvira maititi unosvira unodya mavhimu mamalavhu nemalaisiwe Dai Matthias Mera ari kutosvira futi ipo paya iyo ka Matthias Mera aimba ku birthday aimba chino aimba chino uchipinda mubeche rufuru kwega rwega utye tinache makosa chaiye mukamubvunza akambovira akasvira mai vaye haana mbovira ndosaka mutora Felisa sachigara akafutumwana panouya tinashe haasvirwezve Tinashe anotyira upenyu hwake ane vana vake vakomana makaradhi akafa ano asara vainani. Mamukashe asikana tsvaga ikapu yetimu yemugare titota. Kwakuzoita kunge ndiri kukuona yange takagara pasi ndiri kurai. Eh tsvaga ikapu yetimu yasikana. dzake idzodzo dzototodziswerera uri kuhurira iwe nemurume uri kuhurirei une murume uri kuhurirei uri kuhurirei zihure iabhasi mwana yeye mudikidiki ane mupimbira makaona ferisas ferisas haapfeke kana zvinhu zvipfupika nenyaya yekuti ane mezi makumbo ese akapera igwereveshe hapana isu titori nani takutobleacha takumboita kuvharidzira zvinhu akarambwana nebleach mwana mudiki uri kuenda ipapapa mwana mudiki iwe abhasi iwe kwadi kudanana natita ananatitidwo tita anoda varume anoda vakadzi Wadi kutanana na Felisha uyu. Felisha. Hey, Felisha uyu ari nani uyu ane bika musikana kamusikana kakanaka naka. Twa kwenda kuna mai vacho. Chero ndimi apa. Itakuwa. Paitakuwa. Ya yo yo. Paitakuwa. Yo yo yo. Ini ndozvishaya ka. Vanhu vanobva kuti, "Hey, hauna content ukasataura mai titi." 9 content zvinhu zviri pasocial media muri kuti chiko muri kurasika muone room content zvinhu zviri pasocial media nyaya dzake feresas dziri paro dziri pasocial media tamunzwira kupi uyo abhasu ndachimbos andizi munhu webhora kai kuchikoro ndaitamba netball kwanga nditi vaisetball kunenge kuglenview aituku ndaitamba netball Tingambozive zvesoka kuti soka inoenda nekupi ichienda nekupi. Totobvunza imi munoda soka kuti anitani zvei Abbas. Iye anzi atori nemukadzi nemwana one. Uri kuriska zvese pane chichembere ichi. Therisas chembere iyi atadzawo ta zveshuwa shuwa munoziva dai zvazviri chaicho chaicho vanhu vanochata nevarume vavo ndina sahwiro wangu inini um, anhingi anzani tina sahwira wangu anonzi jesi panapa anonzi jesi jessica akaroorwa murume wake anogara kuamerica uko mapepa yake akutoita ada kuzoenda kuno kune murume wake but unoona every time aenda nemurume wake kudubai every time vaenda nemurume wake kusouth africa munozoona kuti vanhu ava zveshuwa vakaroorana zviri real life murume ari kuamerica jesi ari kuzimbabwe but haumboone jesi achiita ngendengendengendengendengendengendende inoitwa naferisas asi murume wajesi mucitizen kuamerica uko auyu jesi akuda kutoenda kuamerica unomona atorwa nemurume wake aenda kudubai atorwa nemurume wake sei tina chemakosa nekutenga kwaanoita dzimba dziya nekutenga kwaanoita magonyeti nekutenga kwaanoita zvinhu zviya ngutadza kana trip one gore raakutopera pachatwa gore raakutopera vanhu vachata hamuna kana kumboendawo kana kutrip yekudubai kana kungotiwo ngamo chimbosanganai kudubai sevanhu vakachata toziva kuti mabebe kuamerica abude easy we know that but chimbotora mukadzi wako ka umboenda naye kudubai wakutokundwa nevanhu asiri kana iwe uri bhiri andii anozvita bhiri reya togotogoramba munhu akakuti ndine mari unomuramba unoziva akaundi yake so hatidi kuita kunge tisiri vanhu vakafudha kaizvo hatidi kana kutomboita kunge tisiri vanhu vakafunda e eh, munhu akati ane mari ndizvozvo imari dzake asi uyu felistas uyu ezvino hotera iyoyo n one yandakakuudza iyayo hotera ino inonzi n one iyayo akabva aenda achinoti musikana ah, webasa andatorwa naye foto ngaadzimwe musikana webasa akati aiwa handizivi kuti ndaitaura nakwini kwini ngawangoburitsawo zvavo vhiri wani wani rekuti ndindaenda handizi rini munhu ainbox akwini wataura wani zita remunhu zita remunhu hamuna kuona handizi rini maititenda handina kutorwa picture nemi musandinyepere angaona atodzingisa kavasikana vebasa vese baba pahotera ipapo wairara pahotera ipapo pakaiwe felistas hauna imba hauna dzimba ekatautaura zvaanotaura wikota ewenzi kwete kuti tuta hana imba hana imba ah, dzimba hauna wainokwirwa naye abhasi iye abhasi ane chivindi cheko naye asikana felistas obhina chaiye aitya kana kukisa felistas palife oh, ah, nozvionei

mm. ane utsinye felisa sada kuipisa vana ugoona ndinomirira vakadzi ndinomirira chino oenda kunoenda kunorwisana nemukadzi uyu yaidyisa mwana wangu ane boyfriend aidya mboro yechikomba chake aenda kunorwisana ndokumamisa asi iwo ruparadza dzimba dzevamwe abasi uyu ane mwana one nekamukadzi kake kadiki diki iwo akuenda ipapo kunofurufucha uri kukwirirwei naabasi tombozvibvunza for instance baba harare havana mukadzi kana kuti vane mukadzi wadii kungoramba uri pana baba harare matiyasi mhere akaramba mukadzi nekuda kwako wadii matiyasi anokwira here izvanhu zvechechi zvinoakuanovautotota muserere wonzi matiyasi mhere anokwira chiuya tuvanhu twekumusha twakangowanirwa unyasha dzekupinda mustudio kamunhu kekumusha kaya hana kana ka, kana nohawo kutomboziva kuti munhu anokwirwa seani amuchione chiuno chake kuona kwachakaita mutocharuziva kuti vana fese unenge uchikwirwa sei mazuva ataihura isu tichanzi vana tate zvinotaa kupinda mudzimba hatichaite zvese takadzidza chidzidzo chihura hachingodi kungotakurwa pamusoro ngo wakatakura hata achidi unomusiya but mazuva ataihura isu taisimudza mai vaona vakomana vanga vaine zviuno aya muchaziya kelvin ndaisingaiti zvemanyepo kaini ndaishirirwa apa apa pane mubhedhi rwese apa ndishirirwe mubhedhi rumini makete naro odona ndinosvirirwa pane rudhenda hamuna kuona kana uyo kugambia u akasimudza se akatozodzoka rwepiri mhepo dzasimuka paye akazodzoka after hamuna kumuona here uyu wenzani ko uchamusiya zita rakaita sule mamusikaone zvandaitikwana sulemanini mamusingazvone feristas haudzidzewe nhaimi kunotora vanhu vasingagoni ende anobva azviita chipi zvesve nyatsoratidza kuti zvakaoma zvakaoma zviomile zviomile zvakaoma zviya zviya ini ndikutoshamisika abas nasikamuziye ndakutomuziyo izvo zvizvi umoona picha yake mwana mudiki vana fifi vana ferishava ndo vangadai vachimisidzana naye abas uyu asi felisasi nezvawakaita izvi zvawakasimudzawo masimbi wani itinechaa ah, anogona kusvira but asati amasvira felisasi atori nembiri yekusvira muamerica hmm. saka muchona fitina chakaita vakadzi tirika eh, ane zvivana zvemakarati hmm, anombiri yekusvira anombiri hmm. anombiri yekusvira asi anambovula mbosvira god is my witness haana mbobvira ambosvira felices awawo asvirike kauya anosvirwa kuya ebeshe rinotokosorawo futi ipo pai au munhu uchidhudhumuka dudududududududududhu uri kudhudhumuka uri kudhudhumukei chauri kudhudhumuka mwana mudiki eferisas uyu kauyu achapedza nyika yese zvamunoona machake iri akakwirwa na akakwira ferisas machakaire ndokuita mvura dzaibuda kumboro ndokubva achinja akudananana uyu yanudza nondoren uyo e eh, afuma muzvizenyaya zisekucherebo shantaraba santsaraba rekevero ro shandere rosya amuziye nyaya idzodzo machakaire machakaire uyu tino machakaire ministry wemayouth uyu akatanga achisvira uyu zodwa ka uyu zodwa mushirikadzi yaginimbi uyu zodwa anosvirwa zvake nevanhu akawanda ivo vepolitics ivavo nekuti handi zodwa munoziva kuti zodwa anowirirana nacofi olomide nekuti cofi paanouya kuzimbabwe anotsvagirwa vasikana vechidiki nazodwa kusvira munoziyai kusaka zodwa akaibwa musong yacofi olomide nadiamond platma namuiwayaya pazvakanzi zodwa halale playera ende kakuudza kuti ndizodwa here wazodwa uyu zodwa mukadzi washirikadzi yaginimbi e eh, saka ndo link iripo zodwa anorongera chi anorongera uh, tusikana tudiki kuna kofi nemaminista ese anorongerwa nazodwa uyu felistas akarongerwa zodwa namachakairi akarongerwa uh, machakairi nazodwa kana musingazivi saka maiona kazvayazvi e eh, auya zodwa kumba kuya chichichi ende zvaanoita manje felistas nenyeu